Bu hyzmatdaşlygyň häzirki tapgyrda doganlyk we dostlukly halklaryň ikisiniň hem uzakmöhletleýin bähbitlere laýyk gelýän täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýandygyny aýtdy. Türkmen döwletiniň Baştutany döwlet we hökümet derejelerindäki gatnaşyklaryň we pikir alyşmalaryň syýasy, söwda-ykdysady, medeni-gumanitar we beýleki ugurlar boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanylmagyna ýardam berýändigini nygtap, Özara arkalaşykly hereket edilmegine degişli esasy meseleleň ählisi boýunça diýen ýaly köpugurly hyzmatdaşlygyň derejesine ýetirilendigini aýtdy. Türkmen döwletiniň Baştutany Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Dmitriý Medwedewiň Aşgabada şu saparynyň Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlyga täzeden badalga berjekdigini hem-de dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk etmegiň geljekki mümkinçiliklerini hem-de ony ösdürmegiň ýollaryny kesgitlemäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi. Dmitriý Medwedew mümkinçilikden peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa soňky ýyllarda hil taýdan täze derejä ýetirilen ikitaraplaýyn özara peýdaly hyzmatdaşlygyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine ýardam berýändigi üçin aýratyn hoşallyk bildirdi. Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy däbe öwrülen dostlukly gatnaşyklara we özara düşünişilmegine esaslanýan türkmen-rus gatnaşyklarynyň sazlaşykly ösdürilýändigini kanagatlanma bilen belläp, bu döwletiň sebitleri, Tatarystan Respublikasy, Astrahan oblasty, Sankt-Peterburg şäheri bilen ösdürilýän hyzmatdaşlygyňam möhüm ähmiýete eýedigini hem-de onuň iki döwletiň işewürlik bähbitlerine laýyk gelýändigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryň sazlaşykly we yzygiderli ýagdaýda ösdürilýändigi barada aýtdy. Muň özi iki döwletiň we olaryň Hökümetleriniň, şeýle-de iki ýurduň gyzyklanma bildirýän ähli pudak edaralarynyň we kärhanalarynyň göwnejaý işlemeginiň netijesidir. Daşary ýurtly maýadarlar üçin özüne çekiji bolup durýan türkmen bazarynda Russiýanyň iri kompaniýalarynyň üstünlikli işlemegi muň aýdyň subutnamasydyr. Olar türkmen Lideriniň başlangyjy boýunça uly möçberli özgertmelere esaslanýan maksatnamalaň amala aşyrylmagyna işjeň gatnaşýarlar. Söhbetdeşler ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-rus toparynyň netijeli işlemeginiň, iki ýurduň söwda-senagat edaralarynyň ýanyna türkmen-rus we rus-türkmen işewürlik geňeşleriniň döredilmeginiň, Aşgabatda we Moskwada söwda öýleriniň açylmagynyň şu ugurdaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine ýardam berýändigini bellediler. Şeýle-de duşuşygyň barşynda maýa goýumlary boýunça hyzmatdaşlyga, obasenagat toplumynyň ösdürilmegine, ylym, tehnika, bilim, sport we medeniýet boýunça gatnaşyklaryň giňeldilmeginiň geljekki mümkinçiliklerine degişli meseleleň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. Paýtagtymyz Aşgabadyň Mizan täjirçilik merkezinde Maliýe ulgamynyň globallaşmagy we durnukly ösüşiň sebitara ölçegleri atly halkara maslahat öz işini tamamlady. Dünýäň ençeme ýurdundan wekilçilikli toparlary özüne jemlän bu halkara maslahatyň guramaçylary bolup, Türkmenistanyň Merkezi banky we Maliýe ministrligi çykyş etdi. Maliýe ulgamynyň globallaşmagy we durnukly ösüşiň seýtara ölçegleri atly halkara maslahatynyň jemleýji güni işjeň häsiýetli boldy. Bu halkara maslahaty seýtde we halkara derejesinde gazanylan tejribäni paýlaşmaga, şeýle hem özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklar we hyzmatdaşlyklar boýunça mümkinçilikleri artdyrmaga itergi berer. Seýitleýin hemem ählumumy ölçeglerde durnukly ykdysady ösüşiň möhüm meselelerine başlanan halkara çäresinde global maliýe ulgamyndaky üýtgetmeler, şeýle hem durnukly ykdysady ösüşiň wajyp guraly hökmünde netijeli seýitleýin maýa goýum syýasaty hakyndaky meseleler boýunça çykyşlaň uly toplumy diňlenildi. Iri halkara guramalarynyň we dünýäň dürli döwletleriniň maliýe düzümleriniň wekilleri dünýädäki maliýe-ykdysady ýagdaý bilen baglanyşykly meseleler hakynda gyzyklanma bildirip pikir alyşdylar. Dünýä ykdysadyýetiniň globallaşmanyň meselelerine başlanan halkara maslahatynyň ähmiýetini bellemek bilen, çykyş edenler wekilçilikli duşuşygyň türkmen paýtagtynda geçirilmeginiň halkara hyzmatdaşlygynda türkmen Lideriniň ýöredýän açyklyk syýasatynyň ykrar edilýändiginiň daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ägirt-uly ykdysady kuwwatyna eýe bolan Türkmenistana barha artýan gyzyklanmasynyň subutnamasydyr diýip nygtadylar. Işjeň ýagdaýda geçen halkara maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Hormatly Prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Men Ýoha Kahunen, Halkara pul gaznasynyň wekili. Türkmen paýtagtynda Maliýe ulgamynyň globallaşmagy we durnukly ösüşiň sebitara ölçegleri atly halkara maslahatyna gatnaşmak maňa-da miýesser etdi. Munuň üçin Türkmenistanyň hormatly Prezidentine hoşallygymy bildirýärin. Halkara maslahatyň ählumumy abadançylygyň hatyrasyna ýola goýlan netijeli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek işine oňyn itergi berjekdigi aýdyň hakykatdyr. Halkara maslahatyna gatnaşmak bilen Türkmenistanyň ykdysady görkezijileriniň sazlaşykly ösýändiginiň şaýady boldum. Ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen bu maslahat dünýäde gazanylan tejribäni paýlaşmaga, özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary hem-de hyzmatdaşlyklary boýunça mümkinçilikleri artdyrmaga itergi berer.
Men Ştefen Tozge, Deutsche Bank-yň wekili. Halkara derejesindäki bu maslahada gatnaşmagym buýsandyryjy ýagdaýdyr. Muň üçin Türkmenistanyň hormatly Prezidentine sagbolsun aýdýaryn. Türkmen Lideriniň beýik başlangyçlarynyň we netijeli teklipleriniň umumadamzat durmuşynyň abadançylygynyň hatyrasyna gönükdirilýändigini aýratyn bellemek isleýän. Türkmenistanyň tejribesi dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan işjeň öwrenilmäge mynasypdyr. Çünki öňdebaryjy tejribe umumy bähbitli işiň ilerlemegi üçin nusgalyk häsiýete eýedir.